yewo o. Ghanatɔwo va xɔ ga, e, edɔ gãgãgã le yewo si, yewo xexe ye dumeviwo la, yewo mele dɔ wɔ. Ya wonya Ghanaviwo, ava amewo amewo amewo me alafa atɔ̃. Menye eh, bubutɔ Ibrahim Mahama Yeah, eyae tsɔ ga ɖe na woƒe yeah, ma. yeah. Ta wogbɔ gake wogbɔ kple fe. Efe. This man was a prophet. I'm telling you Kofi Awunɔ. Kpɔ, mídzo le fiema ka bubu dzi na woƒe game ni le mí. Okay. Kpɔ ɖa. Kofi awu nɔ gaŋlɔ hakpanya sesẽ aɖe. Eta nya nye The Cathedral. Nɔvi. Efo. Ya, wo zɔ. Wo ku yo. Wo ga zɔ va Akpini News and Tour. Akpini News and Tour. Ege nya be ya. Mi fɔ lo. Mi fɔ a. Wo ku yi. Aƒe me re. Wo fɔ lo. Srɔn ku viwo ye. Srɔn la ze ya. Sian ya la mi je mi le ŋku ɖe amegã yiwo ye nye ŋewo si ke be wowɔ ɖɛ na Ghana alo ɖe woƒe nuteƒewɔwɔ ta.

Ele veve ɖe. Mi mi mi kpɔ ale yi ke wole wonɔ vevie na Ghanatɔwo alo míaʋe dukɔmetɔwo. Ame geɖewo la wonya wos wose woa ŋkɔ gake womenya ame ka koŋkoŋ wo wonye o. Edɔ yi wowɔ ame geɖewo menya o. Ta mídzo míƒo tso ta ne nane le asiwò yi. Woade ɖe yeaƒe alã dzi. Ɛɛ, woade ɖe míaƒe alã dzi. Yo, akpe ɖe nukpɔlawo katã. Egblẽ ame ka wònye? Ame ka nye Kofi Annan? Ok. Ah, meku akpe na nukpɔlawo katã. Hmm. Amewo katã le Akpini News yome nɔ be video kpɔla. akpe na mi katã. Miakaka nyanyui na dukɔ be miva be ne miada eve nuto me ɖe Yaʋa lã dzi ye mialé ŋku ɖe ame nyanya alo ame wɔnuteƒe aɖewo ŋu abe leke mía fo gblɔea. Etɔ ati ame veve ɖeka abe mía fo, ame yi nu gbea George Kofi. Ye devu awu nɔ eh, akpe na mi. Ta be aya be nya gblɔ gbe mi le. Eh, yes, yes. Eh, ta aya be nya gblɔ gbe mi le. Okay. Ta be ame ka koŋ tɔgbi wo nye. Okay. Okay, akpe ka de babia ta. Eh, Mr. Kofi awu nɔ enye hakpala eh, eh, hakpanya ŋlɔla okay. gã okay. nɔ eƒe dukɔ me. Hmm. kple Ghana godoo kaka yi xexeme godoo. Yevudukɔ katã wonye. Hmm. Ale be menye hakpa nyaŋlɔla ɖeɖe ko nyo, eŋlɔ agbalẽ geɖee. Eŋlɔ agbalẽ geɖee. Ta wodzi le

Fuma mi va o va gblẽ mi ɖi le aha ta eh, mía tɔ Kofi Awunɔa eŋlɔ hakpanya geɖe ale be eƒe ŋgɔyiyi le agbalẽ sɔsrɔ̃ nyawo me ta la eva zu abe eh, nufialagã le míabe suku kɔkɔ abe University of Ghana. va zu researcher le African Studies, eya ko wòfiana le afi ma. African Studies. Ahan, ta eƒu le fi ma ƒã. Yeah. Ɖe ƒe nuŋɔŋlɔ tso yevu yevu do agba yewo ke va sẽ ŋu ta le mía ŋu Oh, okay. ŋu ta la, eva zu ame ɖeka kple eh, míabe dukplɔla gbã eh, Osadjefo eh, Osadjefo Osadjefo be velia ƒãa nye oh ok wokple wo nɔ wokple wo ŋlɔ ehe eƒe nuŋɔŋlɔ eya nye ame ɖe keke shape na Kwame Nkrumah ƒe africanism oh ok ta ne Kwame Nkrumah be ya publish dzi be ya publish article ɖe alo nuŋɔŋlɔ aɖe le eh, Pan-Africanism alo Amerika. Akɔ do Afrika ɖe ŋgɔ alo tso Afrika ŋu la. Good. Emia si. Ya ya ya ŋlɔ nɛ. Meta o. Ya da asi ɖe agbalẽ me. Meta o. Eve wonya agbalẽ. Eve wonya agbalẽ paa. Takofi awunɔa eƒe nuteƒewɔwɔ ma ele be míade dzesi. Eya ta kpe na woƒe be eɖo eɖo ŋku. Edze ŋu de si vevie. Ʋeta, etso ʋeta. Ok. Ta ne ekpɔ be a míatɔ tso ʋeta ke míawo hã míata ŋu wɔe. Ʋeta nye akpa ka akpa ka ma ɛ constituency ka ma? Ɛ ati ketu north. Ketu north. Ɛ ketu north la ko. That That- eight enough. Mia mia miawe miawe miawe le agba dzi. Midzi agba, midzi vi na mí. Midzi vi na mí. Aha, ta eh, míate ŋu lé ŋku ɖe agbalẽ aɖe wòkɔ ŋlɔ ŋu. Okay. Eŋlɔ agbalẽa be eh, Rediscovery. Rediscovery. Egaŋlɔ agbalẽ aɖe abe eh, The Cathedral. le cathedral. Mm. Egaŋlɔ eh, hakpanya aɖe tso Songs of Sorrow. Oh, okay. Sons of Sorrow. Aha. Ake la, egaŋlɔ bubu ɖe wogayɔ be The Anvil and the Hammer. Mm. The Anvil and the Hammer. Ta ebe nuteƒewɔwɔ ta la, eh, míabe dukplɔla xoxo amenyinugbea eh, Jerry John Rollins ya ŋutɔ kpɔ akpɔ be amesẽ ta la yakɔe yakɔe wɔ ambassador. Sa kɔe da ɖe. Sa kple ɛ ɛ nyatɔ ɛ. Jerry John. Jerry John Rawlings kura. Wo do ka. Wo nɔ kpli kpli kpli. Wo nɔ kpli kpli kpli ŋutɔ. Ahan kaka va kɔe da ɖe abe ame kewo ke tso na Ghana a represent alo anɔ Ghana teƒe le yevu dukɔ me abe Cuba. Eyae wɔ dɔ ma katã ne. Oh, okay. Ehe, ta yevuwo va ambassador. Oh, sure. Aha, eyae wɔ dɔ. Ame ye nɔ edukɔnu. Dukɔnu le Cuba. Even UN, United Nations. Mm. Kofi Awunɔ. Eya yi teƒe ma katã. Ame sese pae. Ede ŋgɔ. Ehe. Akpe. Ok, um, nusi ta wogblɔ na mi be eh, eva yi teƒe aɖe. Ee, Fi ma wozu be eh, eva gblẽ mi ɖi. wòva gblẽ mi ɖi yi be adzogbewo ƒe nu aɖewo wɔwɔ ta mi gblɔ le terrorist. Terrorist. Wòatã ƒom tso le ke nu yi dzia hafi wozu be wòva gblẽ mi ɖia. Ok, ok. Le 13th uh, 21 September. Okay. 2013. Uh. Aha. Ɖeko gblɔ be amegã eyi ɖe mall mm. le Westgate Mall le okay. Nairobi, okay. Kenya. Afi uh, fi ne nye mall, no atan gbe me. Mall la eya nye afi keke wodzrana nu vovovowo le. Nu vovovowo le. Wo be aƒle godzi wòakpɔ. Wo be aƒle afɔkpa wòakpɔ. Pɛn, pɛnsi, mɔ. Wo be aƒle radio set wòakpɔ. TV set wòakpɔ. Ta ya be mɔ. Mɔ le ema. Ta mɔ ko me le ʋegbe me anye asi gã. Asi gã. Asi gã me. Correct. Ese me na ɖe. Ta be mɔ lo le Ghana hã. Mɛlkɔm, Masmart. sia. Eh, eh, China Mall. Accra Mall. Accra Mall. Esigbe ƒome koe aƒe nua va dzɔ ɖe dzi le efima. Hmm. Ta, eh, ne game le kura, míate ŋu lé ŋku ɖe eh, eƒe eh, eh, yes yes yes mígba mígba ŋkulé ɖe ƒe hakpanya ŋu mm. hafi míalé ŋku ɖe ƒe hakpanya ŋua mm. eh,

Zikpuiɖoƒe, togbɔ be enɔ tso efiasa me gake zikpui nɔƒe ɖeke melé wome nɛ le pɔti me enu ɖeke le asinye si gbe ne ɖe li la ke mi efia be ame tsitsiwo ŋu ko míate ɖo gake nu si menya be bubu ya la wonanɛ le edukɔ me le. ƒe ta. Okay. Eh, kaka va ɖo ga ɖe me la, eh, míaƒe dukplɔla, President John, eh, John Dramani Mahama, klɔa dzi be yeanae eh, ne wotrɔ ʋeta district hospital ne zu ahunɔƒe ŋkɔ. Oh, okay. Eya nye bubu ɖe tɔgbi ke wona amegã ale gbegbe be ewɔ dɔ geɖe. Ah, ewɔ dɔ. Aha, tso Dr. Kwame Nkrumah ƒe time va ɖo eh, President eh, Jerry John Rawlings kaka gava do to gava ɖi ɖe dukplɔla John Dramani Mahama me nànya be enye nuteƒe wɔla. Wonye nuteƒe wɔla. Ta akpe. Ta mía mía woyɔ agbalẽ vovovo yiwo si ke be woŋlɔ. Eŋlɔ hakpanya. Eŋlɔ hakpanya gbalẽ geɖe. Hakpanya ɖe li si ke be.

Yeah. Aha, eŋlɔna Dutch koŋ. Oh, okay. Ehɛ, ɖe eh, Afrika dukɔvime, eh, dukɔmeviwo ƒe konyifafa ŋu. Mm. Ku ɖe ele keke yevuwo alo ayevu yawo va gblẽ mí te ɖe to. Ta le eƒe du me ŋutɔ kura la, wo, wona ŋkɔ ye be eh, Hɛnɔ, Hɛnɔ. Hɛnɔ gã. Abe ekpɔ be ame yiwo xe kpa ha Mm. alo haƒolawoa, le ʋe nyigba dzia woyɔna wo be henɔ. Okay. Aha ta henɔ gã ko woyɔna nɛ le. Tafia be bubu teƒe ɖe pae ma hafi na wo ŋutɔ nakpɔ be ehaƒoƒo la mele bɔbɔe. Ɔ mele yi zi. Ehe ta henɔ gã ko woyɔna nɛ egɔme be etsam enɔ ŋgɔ na nu geɖe. Yeah. Ehe. Ta wo ŋutɔ ne se ŋgɔ gɔn awu nɔ. Yeah. Awu nɔ ŋkɔa enye ŋkɔ ɖe tɔgbi ke efia be nu ka? eŋeme ne wodzi ɖevi ʋɛ vidzidɔ gale ŋua ne nye ŋutsua woyɔna be ahunɔ ne nye nyɔnua amewo yɔna be awusi eku ɖe edu keme hetso kple eƒe kɔnyinyi kple eƒe ŋkɔyɔyɔ ŋu. Efia be eye wodzia. Eye wodzia. Ɛɛ, womeɖe awu, awua meɖe le ŋu o. Ahan, eya ko mate ŋu agblɔ menye ɖe be eva zu tɔgbe ŋkɔ nɛ alo Ok, eya ŋutɔ tɔ. tɔe o. Egɔme be nanewo lia, ɛɛ, tɔgbe ŋkɔ ɖewo va tsi mía ŋu. Ɖe mía ŋu. Ahan, ɖe Ɖe míabe nu dekɔnu yiwo, kple tɔtrɔ yɛ, ta. nu yiwo yi dzi le Meɖekui. blema me kple tsia. Meɖekui. Ta míadi be mílé ŋku ɖe hakpayalã ɖeka ŋu. Ok. Ɔ, ɔ be Songs of Sorrow. Sons of Sorrow hã eh, eŋlɔe. Ye, na mi kpɔ hakpaya ma ɖa. Eɖe le asi ozi ba. Nye ŋutɔ be hakpanya. Aɔ, ah, Songs of Sorrow mo ne eh, eh, Sorrow, right? Yeah. Songs of Sorrow. So, kehe awu no ŋlɔ. Ŋlɔ. Ne mi le ŋku ɖe. Ele ele asi wa. O ma tan dzi na. Ok, ta ne no ne me le asi o le kia. Ele asi nye, ele asi nye. Ele veve ɖe le mi de ɖe ya va la dzi. Ok fine, no la si o ni mi miata do asi de nu ɖeka. Ɖeka vɛ dzi ok. Ni nya kpɔ be nu ka ta wo ŋlɛ.

Na go ma zɔ ɖe mía kɔ aɖi ba da ɖi la ebo. Ebe agba lego lego ya na koko nɔ le gbegbe. Ene. Ene. Ene. Ebe ag no be agbe ene kura ele ele bɔbɔe. Ya va zɔ agba. Ele bɔbɔe ɖo. Hmm. Anyway, evi je ya. Evi je. Ewo dudu hã de sese. Ta ata ƒun kɔ ɖo to agɔnwa. Oh, gbɔdze ɖe. Ɖo fi mi ka ɖo. Alright. Agɔdome ŋlɔla mese ʋuʋu sie o. Agɔdome ŋlɔla mese ʋuʋu sie o. Sie o. Ese me na ɖe. Yɔbe agɔ agɔa. Efɔa ya xoxo. Efɔa ya xoxo ame sia ame nya be agɔa ne ne mi le ɖo ma aya le ɖiɖi ʋu ʋu ʋu. Ta o ma nɔ agɔdome. Asee ya ƒoƒo yi. Gbeɖe. Ava nɔ sisi si o. Gbeɖe agɔɖomeŋlɔla mesee ƒoƒo sie o. Ame tsitsie. Ok ta ne wobe hakpanya maɖe eme. Mm, alright, alright. Hakpanya nye nuŋɔŋlɔ aɖe yi ke ate ŋu amia ŋku ko. Aɖe aɖe nɔnɔmetata aɖewo akɔ da ɖe agbalẽ dzi. Okay. Ate ŋu de Biblia me nyawo me, ate ŋu de hadzidziwo me. Mm. Ekpɔe ɖa ɖi. Yeah. Atsadede nu kɔe gake ele be nawɔe be ni xlɔ̃ nu ame aɖe. Le yevugbe mea, ele be ni rhyme. Okay. Ekpɔe ɖa ɖi rhyming vi ɖe Ni sɔ ni ɖe sɔ nanewo ɖe nu. ni sɔ ɖe nu. Ni s- Nuyɔyɔ ɖewo no sɔ. akɔe. Ahan. Ta míalé ŋku ɖe abe leke gblɔ ale be mílé ŋku ɖe Kofi Awunɔ ƒe

Enya nya sese ma. Eh, nya sese ma. Ne mi dem. Nya ta gbanya ke nya ta a a. Nya ba me. Agble va vegbe me si gbe hmm. ame yiwo le to do mi. Wa se go ma. Wa ta ase nya ya. Eh. Hmm. Efo abele. Nya ta xlẽ line. Line by line. A a di le vegbe ma. míate ŋui. Ok. Míate ŋui. But now we're Gake la, fast, fast. aɖe fu vi ɖe. Ko nye be mi ƒoƒuwo katã ne mi gba susu katã koŋ the central idea alo susu gã tɔ Ok, ke ta ta wea koŋ. wea wònye ka wea ƒo ta na mi ko Ok, le ƒe mi gbe tɔ me line ɖe. ɖeka ɖeka o. Ƒo ta na ne wos- ne wokpɔe be line ɖeka ɖeka la ɖe fua ƒo ta na mi le Maƒo ƒe ta. gbe me hafi wòatsɔ Emenyawo. gɔmeɖeɖe gɔmeɖeɖe Ok. na mi. Ɛɛ, Hakpanya ya. Kofi Awu nɔ ŋlɔ hakpanya ya hmm. kple susu be ya favi alo avi hae. Eyata ne xlẽ la eh, la eh, eh, eh, eh, eh, nɔnɔme gbãtɔ la alo nuŋlɔɖi efleti gbãtɔ la, egblɔ be ga, Dzɔgbese, Lisa has treated me thus. Le ʋegbe mea, wò ŋutɔ nya Dzɔgbese. Dzɔgbese. Be dzɔgbese via destiny. Good, gake la, Yevuwo ya la, woate ŋu ayɔe be dzogbese. Mm. Ta ŋɔŋlɔ me la, woŋlɔ be dzogbese, gake eʋevia anya be dzɔgbese Dzɔgbese ŋlɔm ŋlɔ le. le. Ekpɔe ɖa ɖi. Yeah. Ta amewo nɔ ha dzi be dzɔgbese nye yeyeye. Ese me ɖa ɖi. Ele sɔsɔ na wò ya. Ekpɔe a. Dzɔgbese yeah, wɔm yeah. alia. Se nye se nye wɔm alia. Se nye se nye wɔm alia. Dzɔgbese. Yeah. Eya nye nu ka le evugbe me? Abe Enye ɖe ƒe destiny. ebe destiny. Ta ebe yi be destiny alo yi be dzɔgbese wɔ yi alia Alo la. alo fate. Ahaa. F-A-T-E. O fate a egava yi ɖe. Ɛɛ ya ya ya xɔe ma dzɔgbese ma akpli destiny ma. Ah ok. Ɛhɛn. Ta dzɔgbesea ne lé ŋku ɖe akpɔ be dzɔgbesea xe gblɔ o. Míatɔ lea enye ɛɛ eƒe destiny ele tete ɖe edzi be yi be dzɔgbese wɔ ye alea. Ta ne lé ŋku ɖe hakpanya ya ke gakpɔ Kofi Awunɔ ƒe kuku la avia ge le mo na wa. Mm. Kpɔ nu ya ke va dzɔ ɖe dzi ɖa. Yeah. Ebe ɖe, ebe ɖe. It has led me among the sharp of the forest. Mm. Returning is not possible. Mm. He didn't die on the land, on his uh, uh, his motherland. Efie be ele ele nu ŋlɔ tso ya ŋutɔ Oh. ŋu le akpa ɖe. Efo, efo, efo nu, ekpɔ be ekpɔ ya ŋutɔ ƒe eku la.

hafi. Mm, amegã le gbɔgblɔ be yi ge ɖe me. Xixia me, xixia me ƒe nuwo ɖe le abe agama mi mm. si me yi ge ɖo yi ma tan tutu o. Mele ɖeɖe le yi be ŋu o. Ah, agama mi me metutua. Le ebe nya nu efia be agama mia to dre ɖe ŋu wa mele tutu mele tutu gbɔ. Ne za parazo o, eza kasia o, eza omo, clean soft o, etsi fi mi.

Wole fi ma ŋlɔ bli. Woŋlɔ bli. Woŋlɔ bli la. Eya nye gbe. Eya míaƒe politician wo gblɔ le ɖe. Efo. Alo. Ame se la. Awu nɔ ɖo de lo. He was a prophet. Let me tell you. Egbea. Abe ele ke míaƒe amegãwo mi mi da kɔ nɔ wo vɔ. Wole teƒe ɖe ya woŋlɔ mi ble. Eya gblɔ le. Vɔ eyi wo nɔ megbe. Ya. Eya le megbe kura la. Eyi wo nɔ megbe afi wo be yewo yi position ma. Good. Fi ma ya woƒe susu le te lo. Good. Wo tɛn zɔ afɔkpowo, wo tɛn to fufu, wo tɛn fle ademe we. Ready. Be ame no mi vote na yewo. Ya. Gake ne wo do fi mi eŋu. Wo ŋlɔ wo ble. Those who had opportunity sit in the middle and forget us. Very serious. Very serious. Sera ebe de. My people, mm. I have been somewhere. If I turn here, the rain beats me. If I turn there, the sun burns me. Miatɔ mele akpa aɖe la. Mm. Ne metrɔ ɖe fi, etsi ƒo bom. Ne metrɔ ɖe fi, mm. ŋdɔ ɖo. Efia be ya la, akpata ɖe ke. Ezu ezu bometi takpo. Xevi ɖe ke medzi bia dze ɖe ŋu. Ame ya hã nya nya yewo ah. ŋlɔ ɖe la. Ele be kpɔ mayi dzi na wo lo. Vɔ menye kotɔ ye o ɖi. Me kotɔ nyɔ eŋlɔ ne mia kotɔwo. Mm. Ese ma kofi awu nɔa eŋlɔ menye kotɔ. Okpɔ be okpɔ be enɔ aƒe me etsi la. Etsi la ƒe kofi awu nɔa enyanu ka ya. Enyanu ka ya. Kofi awu nɔ de. Menye amewo xe abe nu xe nɔ amewo xe le tufu yi ɖe AI alo yevuwo be mɔɖaŋu dzi o. Etsi le aƒe me ta enye ame ke xe trɔ Ghanaian culture alo Ghanatɔwo ƒe tradition alo dekɔnu kɔ ŋlɔ hakpanya ta eya ta be hakpanya yi ŋgɔ. Menye ame ɖe xexi a anɔ a a a ano de ha kaka anyɔ kɔ anu be yee ŋutsu ɖae nam. Ese ma? Yeah. Anu be de ha de ha loto de ha ɣe ewɔ wɔ ma la. Eh. Aho. Menye ame ma ƒu menye kofi awu nɔ. Kofi awu. Menye mumu menye mumu menye mumu ha kɔnyɔ. Ame ya nya ame. Susu. Etɔ mi. O, efo. Amea nya ame ke ŋlɔ hakpanya fia African Studies alo Afrika tɔwo ƒe hmm. nu dzɔtsoƒe le university kɔkɔ me le le gɔn. Ta na nya ba me de ŋgɔ. Na me de nye researcher ne Dr. Kwame Nkrumah ke ŋlɔ agbalẽ gbogbo. Efo position ma se alo do pe ma. Ta mi ji. Nya ji. Ebe de.

Gbɔdzre gbɔdzre eh, ɖeka ko me yɔna. Mefi be ɖeka ko me ya. Ok. Ta nu ka le nake fɔfɔ me? Nake fɔfɔ me. Nyateƒe nake fɔfɔ afɔ me nyavi o. Aɖɔ ne nake fɔfɔ ɖe. Teƒe keke mi ɖo be yi wa yi. Ne mi ɖo fuma ɖe ame bubu va fɔ nake xoxo. Mm. Ona bena ga zɔ yingɔ gɔme ne me kpɔ nake o ma ta do dzo. Eɖewo tse yi tafra tse anyigbanu mm. abe da. Eh, Eŋɔ vɔɖiwo. Yeah, yeah, yeah. Amewo oh. fɔ ada. Oh. Eŋɔ, emenya eŋɔ la to asi. Good. Tamia yi dzi. He said, ta gake mena ke gblɔ lɔlɔ. Ele gbɔgblɔ ne mi be ɖe ŋgɔgbe nya zɔ ne. Yeah. Agbeme nya ɖe. Mm. Eɖe fu. Yeah. Gake ɖe dzidodoe. Eya ta, he said, the, the firewood of this world is for only those who can take heart. Ta ele nu ƒo tso risk ŋu. Risk taking. Tsatsi aɖewo li woahiã be afɔɖeɖe lo woahiã be woaɖe Ɖe. hafi nuwo ŋu anyo gake wole vɔvɔm. Vɔvɔm. Dzi mele asi Ne le o. aƒeme ɖe, at- medzo- mena ka kɔ do dzo aɖakpla oa? Etsi fafa kɔ ɖea? Eya ta wòhiã. Kalẽtɔwo ɖe Good. yawo yie ŋgɔ. Kalẽtɔ, kalẽa kɔ Yes. adaƒe.

Yage- yaya zizi ɖo. Mɛ be ɖe efia be ɖe awu na gbɔgbɔ be ɖe mía ƒete fe le mía ŋu la. Ah, evo. Eki ye mele fi fifia kura xɔ ƒe nye me xe o. Gbɔdze ɖe. No, gbɔdze ɖe. O me mɔzɔla, e mɔzɔla. Ekpɔ mɔzɔla mi nyo mía katã le Enya anyigba amu dzi. ɖewo amu ɖewo yie yevu dukɔ me gbɔna. Ee. Efo kɔ gba egba na. Ma kpɔ ame yɔ xe gayi ɖe xenophobic alo eh, South Africa. Eh. Ko nya wɛ ɖi. Nu yɛ xe le jɔjɔ le Ghana fifi la. Ya, ya, ya. Ghana dukɔ me viwo yi South Africa. South Africa viwo be yiwo be ga mele dede ne yiwo o. Ghana tɔwo va xɔ ga eh, edɔ gangangan le yiwo si. Yiwo xexe yɛ dume viwo la yiwo mele dɔ wɔ o. Yɛ wo nya Ghana viwo aba amu amu amu me alafa tɔn. menye eh, bubutɔ Ibrahim Mahama Yeah, eyae tsɔ ga ɖe na woƒe yeah, yeah. yeah. Ta wogbɔ gake wogbɔ kple fe. Efe. This man was a prophet. I'm telling you Kofi Awunɔ kpɔ midzo le fiema ka bubu dzi na woƒe game ni le mi Okay. kpɔ ɖa. Kofi Awunɔ gaŋlɔ hakpanya sesẽ aɖe. Mm,

eh, akpata aɖe me keke wosubɔna cathedral ya gãtɔ gãtɔ subɔsubɔ subɔsubɔ yina dzi efo aƒu ma yi ma yi nyagbea na o de ɖo ŋku nane dzi eh, le ghana dukɔ me de nane dzɔ nu ka dzɔ

Meƒe nya gake ɖe ame ya ɖe egblɔ nya ɖi aƒe katedra ma va. Mm, ta nya sɔ ɖe nu. O, oh, nya ɖi kpe ɖe nue. I, maxle na wa. Maxle kɔfe awunɔ ƒe katedra na mi. He said, on this dirty path. Kofi awunɔa. Ya. Eye mi wɔ research tso eƒe dzidzi ŋu. Eƒe dzidzi. Ewɔ ame geɖewoa, ame geɖe yewo kpɔkpɔ si gba, they were born special. eme kɔ. Gake wodzi wo tɔxɛ tɔxɛ tɔxɛ. Akpɔ be maybe lo eƒe ɖevi me. Mhm. Ame aɖe kpɔ nya aɖe gblɔ na dzilawo. Míayi la, míayi ʋeta. Ɛɛ míayi aba ŋu. Míle ʋeta gbe. Ame aɖe kpɔ nya aɖe gblɔ na eƒe dzilawo be ah ɖevia la zu na ɖe ah ɖevia ame ke ya tɔgbe mm. ame aɖewo le sigbe. Mese me ɖa. Sigbe ƒomea. Na míawɔ nu ma. Is it the cathedral? Na mi xlẽ tso cathedral. The cathedral. Yeah.

Eya koe mea, kpɔ eme koe mea. Hakpanya ƒe tie ke. Eh, gake ɖe, ne megbã me na wò ɖe. Eme tolo, eme. Ebe ɖe. Atia, vɔ atia vi di nɔ ŋu. Ah, she said a tree once stood shedding incense. Enya incense ɖe. Enu bubu. Nu, nu, nu, go. Eh, didi na atia ɖe nɔ mía si le dukɔ me kpɔ. Ena vɔvɔ. Anyigba ya dzi. Na vɔvɔ ne, ole ya ʋeʋẽ na. Dzi hamama se la.

Ekpɔe ɖa ɖi. Mm. Shedding incense on the infant corn. Efia be atia ɖu me hã la, wogaƒã bli fɛfɛwɔe ɖi. Mm. Ati ma, ati ma la, edo vɔvɔli na ʋeʋẽ lilili. Hafi fia wodɔ ameka surveyor. Surveyors. They sent surveyors and builders who cut that tree.

Religion. Okay. Ele nu ƒo tso. Daɖe ati gã la ati gã ma la. Yolã ya nye nu ka ye. Míaƒe kɔɖɔɖɔwo. Kɔɖɔɖɔwo. Míaƒe tradition. Míaƒe kɔnuwo. Míaƒe customwo. Mm. Enya be edu ɖewo me ne yi gbe. Mele be na gbla lɔ. Okay. Mele be na na wu ame o. Okay. Ese me na ɖi. Yeah. Edu ɖewo le mele be na wu ame o. Gake ekɔɖɔɖɔ ma. ke le dua me la, woɖu kɔ na edua alo woɖu wonyi kɔ woɖu kɔ na e, e, e, e, dukɔ ƒe anyigba ta nu baɖawo le dzɔdzɔ hmm. eya gblɔ kofi awunɔ le be nka they sent surveyors xe yevuwo va ɖi le nya history me ya wota yevuwo wolé bibla ɖe asi ɖeka eye asi ɖeka womelé ɖeke ɖi efia be nka asi ma me la eke womelé ɖeke ɖe ya kɔ le mía be nyo na amewo katã lé dzoe. Eya gblɔ le be nu ka? Míabe kɔɖɔɖɔwo, míabe dekɔnuwoa, wobe yahɛ menyo o, ye woɖe wo ɖa, ye wokɔ Cathedral of Doom vɛ. Egbe míaƒe amegãwo woanɔ parliament alo woanɔ sewɔtakpekpe me atsɔ Biblia aɖe adzɔgbe gake tsɔ xexe gbɔ ɖe, wofi mí. Mabia lo, Cathedral le sɔlime ko wowɔa le ema? Ao. Ok. Me sɔlime ko wowɔ le mɔ. Gake enu kexe gblɔ ko fi awu nɔ lea, Ok. míatɔ le ebe nu ka. Mhm. Over to senseless. Eke la, ta mele enu o. Tabia be cathedral ɖe le ta ɖo ta le nu. Ta taɖodzinu ta wotsɔ Mm. cathedral ɖo. Yeah. Gake be nuka eke la, senseless cathedral of doom. Woɖe míaƒe dekɔnuwo ɖa. yɔkɔ ɖe ve be miwɔ ke hɛ ema nyo na mi. Nunɔlawo wobe mikɔ mia be ga ve Yesu ayra mi. Hmm. Wobe a ah, Yesu le xexeme xexeme nu gbe. Ɔyɛ aɖe gblɔ xexeme nunɔlawo nu. Nunɔla geɖewo be ɖe sia ɖe geɖe. Woagblɔ be mikɔ mia be kesinɔnu ve mikɔ mia be eh, eh, eh, Mawu ayra mi. Hmm. Ekpɔe ɖa ɖi. Ke mi wobe nuka miabe veduwo ya la menyo o. Miabe veduwo la menyo o. Evɔ vedu ɖewo lia, menye eŋu nɔ veduwo wonyo o. Vedu ɖewo lia wokplɔna ame yi teƒe sia teƒe. Ese me ɖa ɖi. Edukɔ ɖewo me yi fifia ne eyia, mate ŋu awɔ nu vɔ̃ kɔ asi dzi o. Ne esi yina ŋkuwò matsyɔ. Gake egbe la, woɖe nu mawo ɖa eye wova xɔ wobe ŋkuʋuʋui ta la, yewova xɔ nu bubu aɖe vɛ. Evɔ, evɔ wònya be míaƒo ɛ, ɛ, kɔnuwo hã blema menye kɔnu gbegblẽ oa? Kɔnu gbegblẽwo li menya. Si ke be eva wɔe be ɛ, ŋkuʋuʋui hã va wɔe be kɔnu mawo do ɖa. Menya be ŋkuʋuʋui hã va wɔe be kɔnu aɖewo do ɖa hã. Menya nyuie ɖe. Hum, ta akpa mi hã ne be ko kɔe. Ata ŋutɔ asiwo dzia? Yeah, Ne magblɔ abe- na wò be wò ŋutɔ abe- tsɛ nya le fie be nu ma menyo o. Yeah, abe Eze ma. kpɔɖeŋu Eh, be- eh, eh, be- kpɔɖeŋu blima ne míaƒe fia efia kua Mhm. womeɖina fia ƒuƒlu o Good, akpe. wotsɔ na ame bubuwo eya kɔ kpe ɖe ŋu kpe ɖe ŋu be no zɔ mɔ be no zɔ mɔ kple eɖewo nye be nye dekɔnu baɖa baɖa eɖewo nye be be o ne va ku tsi na ame mm. ame efia wogale wɔ dukɔ ɖewo me dukɔ ɖe sia ɖe dukɔ ɖewo gale wɔ wo ma tsi na be yo gale wɔ ɖe wole wɔ ah gake nyanu ka ya eya la evɔɖi enu ma nyɔ nyo ta ŋtsɛ menyo nam o menyo nam o hã gake ke gbɔlɔ me le be eɖewo lia dekɔnu aɖewo le abe srɔ̃ɖeɖe be dekɔnu okay míawo hã miganya fifi o ta mi srɔ̃ɖeƒe ko woɖe fe do mi mm. miganya nuƒoƒo le hadome o ta mi yi hadome fifia ko wònye dekɔnu be a womeyi efia gbɔ ɖi ɖiɔ kuku tsɔɔ Yeah. Ele mía bɔbɔ. Mma ɖo fia gbɔnvɔ ƒe adoa go efia nu be afia ɖe fe do agblɔ na be nu ka. Tse ta ne etsɔ nu la nu ɖe asi ɖe ava ŋɔm ɖe. Ta le ke wɔ afi wo be aɖo fia afi adoa go afi. Ate adoa go afi na gera ƒe me. Alright. Ke fia dzra ɖo. Eze me ɖa ɖe. Sigbe. O nye dekɔnu ma ƒe te la. Ele be mi srɔe. Eyo me yɛ fia ƒe aƒe me asi ƒuƒlu. Asi ƒuƒlu. Ese me na ɖe. Mm. Enu ma ƒete nye dekɔnu. Dekɔnua ya kɔe tradition. Yeah. Menye be dekɔnua ɖe nye evil o. Gake ne amewo nya se tradition ko la, wobe dzi le tsotso. Wo dzi le tsotso. Ese me na ɖe. Wobe megadɔ nɔvi srɔ̃ gbɔ o. Etɔ ɖeka nɔ ɖeka. Mm. Mi mele be mi de mi mi kple mi de nyɔnu ɖeka gbɔ o. Ata ata mue. Mi ada fɔ gbe. Yeah, ni nye no no nye kplo mi mi kasi nyɔnu ɖeka o. Mi ate ka ɖunu hã o. Ekpɔ ɖa ɖe. Ele Biblia me tsɛ lo. Ya, nu yawo sɔ kple Biblia Biblia ƒe me. nufiafia Ese me ɖa geɖewo ɖe. ya. Ta dekɔnu ma ɖe enyo be migawɔ ɖe edzi alo migawɔ ɖe edzi o. Wobe míle wɔ- mí- mí- míle wɔ ɖe edzi ɖe. Ah, Good. Gake dukɔ ɖewo be mehiã o. Eye yevua woe, yevo ɖu agba woe, Ekpɔe. yevo ɖu agba woe. Míekpɔnɔ míate ŋu gade nyɔ- míade nyɔ viɖe ka. Míɖuna adzimu alo Mm. alɔkpli. Mm, Ege ɖe eme mi, egblẽ. mm. Ke ne edze dɔ ne meva kpɔ wò ɖa la, Ezɔ ame yinu gbe. Mi kple mi mele nu ƒo. Yes. Ya etrɔ megbe ya me yi ku teƒe me wala la xa nɔ la si ƒunu gbogbogbogbo. Matsɔ yɔ me kpe. Mm. Ese me ɖaɖi. Yeah. Eyawo katã nye nufafia wòle be mi srɔ̃ egɔme be yevu ti keɖeke mele ni o. Na Yeah. lɔ kpli le o yevu ti keɖeke paɖa ma xɔ na Oh, o. ma xɔ. Eya Eya ta eya gblɔ mi be dekɔnu. Yeah. Ele míaƒe anyigba dzi tɔgbuiwo ƒo ga ɖe edzi Mm. ta mi wɔ ɖe edzi. eme kɔ. Eya gblɔ míatɔ le. Ta akpa ya ɖe. E, ta ni ni yan ɖe le asiwo si ke be wòakɔ bla nya yewo katã. Eya akpa na nukpɔlawo katã, e, toɖolawo katã. Egblɔ mi be ele mia mia mia mianɔ e, akpini news and tɔ yome. Yeah. Ne miada miaƒe aɖaŋuɖoɖowo kple miaƒe e, e, biabiawo katã ɖe yes. ya ʋãla dzi. Ne nane le asiwò mekɔ na wò dzi be yease gɔme o, ate ŋu kɔe de comment section. Section na mi. Because mía míaƒo taɖodzi nye be nu ka mitutu vota eh, míaʋe dukɔ katã ɖe Good. ŋgɔ. Elabena Eye míawo hã akpini abe dukɔ akpiniviwo abe kpando dukɔ do hã do do do do mía eh, eh, woƒe ŋkɔ ƒete ɖe ɖe dzi. dzi. Yeah, ɛhɛ, eʋe dukɔ katã. Yeah. Elabena nuteƒewɔlawo hã wodo tso mía me. yeah. Èkpɔe ɖa ɖe, nuteƒewɔlawo hã wodo tso ʋe dukɔwo be ele be míana dukɔwo katã nenya be nu ka ʋe nyigba dzi wotso. Yeah. Míawo hã míwɔ ɖe yeah. le Ghana ƒe eƒe tenɔnɔ tenɔnɔ nu. Yeah. Ta akpena o. Akpena. Ŋkɔ nye nye Afada Justice. Eh, nye ŋkɔ nye Prosper Wise Amegbe.